Ma suchi bato in ema ikethe. Lakini lok to lokre da onya biro mamor to kod mojogi ma koro dano. Koro sani wuonde ane ka gimbe dwa smile ne dem mondo wang'e ane sura ma koro inyalo smile ne go dem. Ipani mondo aduog e style mane. Hmm? Kik iyoe machiegni. Adong' mondo mi smile ma fine.
Wadwa ni wane smiling face. Smile. Wawuodo ni koro nyako moro ni kako idwa smile ne. Bana chunya olokre.
Ina seche ma ng'ato chunya olokre. Ain ma ain ma koro waketo ni kamera in kendi. Koro ndi ma yan. Eh koro smile ne ne dem. Ma in gi dem. Koro wawuodo ni kamera ni dem. Koro wuondi ane ni da nyiso dem mera moro. Eh ida nyiso dem mera moro ki romance. In ma koro adwa ni mondo koro aketi jahera na. Eh, koro a a don koro ngi ngi kamera ti smile. Ah, ya, mate ni kamera koro ja era do. Eh, koro kamera ja era ni. Koro ngi kamera ka, ngi ka. Ka, eh, koro smile ane ne kamera. Kora, abonde.
Won won ni koro kamera ni ma koro ja era ni. Koro smile. Ine ja era na.
A a smile mo dwaro smile. To donga ma smile ma no ka jero.
Ana odwa na buonji.
Eh, kare buonjo bas. Buonjing.
Eh, buonj gi dholuo. Buonjor. Eh, Buonja neno nyathino. Donge la buonjo ko. Oti buonji.
Eh,
Donge la buonjo. Ah. Jipara ne mukero kamera mukero zora. Ah, okay.
Kamera katso. Kare wakete mabor, kare bukoro bwanyu wakete mabor. Eh ano ka bwanyu ok ne langa.
Ano ka bwanyu matindo nyiri nyalo to e eh? internet. Ah? Ka bwanyu matindo. Kare wapie mure bwanjo. Ngene wanyalo pie me bwanjo die. Wapie mure bwanjo. Wapie mure smile. Wapie

Koro time mari in ma koro picha ma kikendi. Weningo wangi bwana wadwa ni bwoji. Mano ningo wang. Bwoji ningo wang. Ndio basa bwoji godo yao. Ona gola gola nyoka pangoni. Wada ni sami gine ting'iyo ka, mae kama ing'iyo. We nyiero, ibro Koro buonja ni. Yeni okia buonjo, yeni nyiero ba. Usa nega tekle. Bwana buonji bwana.
Abuonji. Buonji bwana.
Sami buonjo ting'iyo ka, mae kamera. Ng'i ka.
Mm. Yieno wi. Buonja ni ba. Yieno medicine ama.
Buonji bwana. Mane buonjo.
Abuonjo. Itieko. Ah, wabuonji ni dichiel. Ituo koso yo kituo.

Ma- onego bed ni samoro idhi kata lok ing'e kaka ibede picha kata picha mar id Nye- koro bwonji nye- nyien ok nyal bwonyo nyien Eh? olako ni oko o- Buonye ochalo- ne buonye.
Donga bu- buonye donga en kama duoko dhok rabolo. itieko bwonje mapenji Iduoke ri- iduoke reverse. Nindo. koro itieko Nyeno ke nyeno ke abuojo bwana. Mm, donge wacho nanga. Nyeno bera. Nyeno yo ema ni diel mang'we gimo nyiel. Nyiero gimo ng'we. Eh eh eh eh.
Aloja. Mana luoj pamba. Ma koro in gotizo nyakwaro gony lelo. Ma ma. Nenye kwa mugajwang. walat jogi ne nyikwa moga jwang' ma kore wan e piem mar buonjo samoro in bende mineno ma inoko kanyo inyalo biro ti buonjo nitie zawadi mwadhi miyo ng'ama oyombe buonjo koro wachaka chaka sani wawuotho kuonde ka kuonde Bwana ne we utie kwa mkate mwenye. Wa kwanye anbe mondo. Bato e tanga ne ma. Ya kare nitie jogi be kare wigi wili hao. Jogi odhi koda mok be. Ah ah legere.
Yaani wich will nyaka ke machine. Wich will bedo ga nyaka machine bwana mkate ni onego be ni ngado dere. To koro ne ni ma dere to mano pod duong moingo ma. Mano pod duong moingo.
Lolo magi magi e gik makora nyeo ne yawuoyi gi. Ayie kodi.
Bando gitigo mineno kata mae.
Gin giwacho ni kuon ok gidwa.
Giwacho ni kuon ok gidwa, gidwaro mana su. Bech kuon ema ni malo, ok ni ok wadwa kuon. Bech kuon ema ni malo. En mana ponge gi mukati. Ponge gi mukati gi soda. Gi juice kola bwana. Eh? Ma juice kola bwana. Ngatimi. Mok soda.
Waruwe.
Koro magi joma oyombe buonjo kawuono. Wuoyi matung'ni to yombo abang'o mkate. Wuoyi matung'ni ema obedo namba adek kuom ji adek ma kawuono wayudogi. Namba achiel okawo gi Namba achiel okawo gi jama man e diere no, ja Uhuru no. Then eh, namba ariyo e wan gi wuod Kindu no. Jachotha chola ni.
Eh. Koro mage jok moyombo kawuono nyikwara moge bwonjo. Imbi nyalo tudori kodwa mondo wane ka suchi nyalo bedo maber e bwonjo.

Donge ipuonjo koki mi soda yawa. Koso wawe. Wawe ni ni onge shoni. Eh, eh, okay, nyasu maer.
Bitamba na suji ga ka.
Mago yo molu. Yo ka jana mano mano ne wapenyo wuod siaya an gi sura ma kineno.
Onyalo mori ni jana mano chwe chutho. Koro watemo nyisogi ni nyaka next week donge? Mano. Uritu masani dak uko ne jogi ni uritu masani. Eh, uritu masani. Magi buonjo oluongo gini ni buonjo ango? Buonjo masters. Buonjo me. Buonjo limited. Yes. Mos introduce gini. Eh. Uti uti introduce gini. Koro manya kwaro gonji lote gi mene onyango wud nyar maranda. Mm. Anyizi ni buonjo limited. Mm. Koro mondo joyenowa. Mm. Kikawo kedwa. Ka ok idwa tinene ndi kidwaro to join gi jogi nikech soda nyalo bayi to soda en gima ne wamadho mane Christmas to an ang'e ni kata bed ni soda mit mm. to nyiero to pod mit maloyo soda koro eh. tim niya adani introduce gino gi kisungu moko ariyo jaluo en ng'ama ong'e kisungu Kiki wacha wacha wacha gimo ma kisungu oko koro kidwa nge koro kidwa nge kama ne kwar go tiyo to e dolo to ko wacho awa o tiyo wacho ba baba introduction ne kisungu indi to kisungu ken ina no indi to kisungu chakgi hi chakgi hello guys ama iot

Ne introduce Shoni. Shoni luongo ni a smile mondo icham mkati. Wach gi kizungu. Smile mondo icham mkati gi soda gi kisungu. Uh, eh, you have to smile first, uh. then you will join this our daily bread and sodas. And soda.